Hei tunah inthlan a lo hun leh ta a, kan rilru ah puhming a kha chu kan beisei ngam lo zo tawh a, politic field a luh a tum tawh lo hlen ni turah kan ngai a. Inbiakna leh indawnna fumfe leh hmaisana inhmuhna awm miah lovin a hna tha tak atangin a rawn bang a. Tichuan, candidate nih te pawh a rawn beisei ve a, i ti mai ang. Khatih hunah kha chuan Pu Van Lal Sailoa hi kan lo ruat fel diam tawh a, kan puang lo mai a ni a. Ani hi kan candidate tura kan tih fel hmasak berte zing ami a ni a. A chhan chu Pathian rawngbawl a Mizoram leh India ram leh foreign khinah program tam tak kum thluahna nei chho reng a ni avangin party-a a lo luah candidate a nih leh si lo chuan a rawngbawlna in a tuar dawn a. Chuvang chuan a chungah hian kan chian a ngai a, politics field a lo lut lawh lawh dawn nih chuan candidate a chan ngei te a tul a, chu chuan mah pawhin tih fiah hran a duh a, aah nang hi chuan bik in tiin nomination i helai ding tur hian kan ti fel a, tichuan foreign a kalna tur. A rawngbawlna te pawh a cancel zui ta vek a ni. Chutiang a kan tih zawh vek hnuah chuan Minga hi a lo lang a, kei pawhin ka zilh hau deuh nghe nghe a, mahni eizawnna hial kalsana hna avang i ni a, kei pawh ka ni a, hna atanga bana political u hi thil na mai a ni lo va, ka tawn tawh hnu a ni a, engmah mi pawh i rawn lo va. ti hian i ti ringawt mai a la hian atanga bang tur chuan gun khan taka in biak a ah mumal taka inkawm a ngai hmasa sin mawle i ti ringawt mai a tunah chuan i tlai tawh amaherawhchu mimal angin tihsak theih che ka la nei a. Kule tichuan hei vang rak lawm tawh sia, inchhungkawi zawmna tur hi kan ngaihtuah ngai dawn tihna a ni a, tihsak theih chi chu mahni hi a nei lo a, kan lo sawrkar ruauh a nih chuan keima mimal theihna pawhin Chief Minister te kan lo ni ve a nih chuan, Board Chairman nen ber a maw kan dah dawn che nia, chu chu kan Nomination Committee pawh ka hrilh tawh a rem an ti a, kan minute thlap a nia ziak in kan dah nia, chu chu ka tihsak theih che chu a ni tawh mai kan in ti a, marawh chu kawng dang vawilah hian. zawk tha zawkin a hria a, party dangah min lo en sen a, candidate a hial te an lo dah a, kan lawmpui hle a, harsatna kan hlan a nih tih kha kan sawi leh thu a. Japan ah training in oh. kal dai a oh oh oh um Japan ah training a kal dai don hian kudu ma po ka mua um a party a hian om tang tang la chang ni som pathum min thlan ate pawh ding lenga min ti ni chuan um han bei chho te pawh chu ka duh tho a oh oh kan training ate pawh chu tha ka ti viau bawk a um nge mai ngai dan ni nang khatia um a Ka fapa chu ni lah, training chu tha e, Mizoram tan pawh la tha dawn a si. Ka tia i lo haw hunah phei chuan Dampa bial chu i keipui sa hauh tun anga nuailo hmei a chhiat ber lai pawn i ping duh a, min ti a. Chutih lai chuan kan unit hruaitu ten an han thlen a ni kum, November tha tawp vel atang khan buaipui ve laih laih a pu duam a, Hmaisara te pawh kan sawi zuai a, i ku lei tawp reng mai a a tia a nia hei. Chu ni khat khan thawk lenga ka rawn bang dawn a, i kan beih leh dawn chin ang e helai chu ka ti a. Ka ti maw a ti a, tin chuan tha takin kan inthen a. Thil khan kal chho va. tih kan thianten Hlainlai unit ho ina min duhthut te an han thlen dawn khan Thailenga unit panga a awm a, unit panga te hian joint committee te an nei a, lungrual takin ani hi nawrpui lengin an tia tawk kan tilo a, simlam khua zawng zawng te va fangin enge i ngaih ve dan an tia tha te pawn lo ti tlang viau zel a, chuan an han thlen chho ta. Chutah chuan Khawhran hruaitu hovin Nomination Committee a tel te pawhin hna vang phut sela, member rawn ni sela min ti ta ti taka Hello? Hello? Aw. E, aw. Ah, ok. I, chuti ta, e, chuti taka bial mipuiin an duhte chuan vang sela hna te chuan mi lo lut sela, i, party member te an ni sela tiin vawi li vawi nga an lo sawi a. Aw, aw, aw. Vang phut selengin, u, party a lo lut phawt rawh se an ti zel a. Chuan. Tumin kum ti lam deuh khanin President in Pula Liansawt an in rawn thlen ve fo mai si a, min rawn hmuh sela ka vote nge em a ti a. Kan in hmu ta a, chumi ni ah vek chuan kan Vice President pakhat hian kei pawh min rawn hmuh la ka vote chutiang beisei chuan a ti a, kan in hmuh a, a eng pawh ni se kan lo hmuh kan che. member ni lo chung chang lo rel chiam kha a rem chang thei lo i lut anga thu te i sawi ang a tichuan i chet that viau phei chuan a ni nge nge hi that dawn hi te pawh kan ti nghal mai thei e ni lai ni mai hian nomination hmasa ber kan thu dawn a. Chuan kan lut ta mai a pur takin. Ih, Pula Liansuata inah ka va kal leh a, Vice President pawn chu tiang kha tiang chuan a ti a, ka ti a. A Dikal aw, member-i nih kha a tha ber a, kha kha ka kawng ber a ni, member-i rawn ni a ngai a, an ti a. Ka hnathawh an hre vek a, member rawn ni la an tih chuan rawn vang la tihna a nia, chu chu understood a nia. Member-i nih loh chuan an rawn thlen thin viau tak nakkia

Chulai chu ka phan u nge lo. A headquarter lam a president lam atangin an ngen mah zawk che ni maw? Umm aw. A ani kha chu i in hre tha zawk. Chu kha leh chen a lo ti ho zawk tawh kan nih vangin ani hi chu ngah a sa ah kan ngai zawk a, midang kan la hmel hriat ve vak lo ho kha. Umm i kan han nawr deuh mah zawk chu a nia. Tin chu thil awm dan a nia. A nihna dik takah chuan a bang sela rawn lut se chuan a chungchang chu kan rel ang, a ding ngei ngei ang tih ang zawng phei chuan an sawi dawt bik lo va. Mahse elpui te kan nei lem lo bawk a, kan chiang e kan ti a, January thla chho velah phei kha chuan pur takin kan ti chho va. Tichuan Vana Sailova hi a ni hi. Min rawn phone ta a, party ah lo lut lo luh buk a ngai lo ni sa ka nia, Lepui hi a kan ti ber ni tawh te pawh ka ni a kei chu. Kan va inhlawh a ni mai a Sipung ah, chutianga lawm luh luai pawh ka duh lem lo ka ti a, a kan lawm lut ang chen ti tlat a, umm i tan pawh tha dawn a lawm thu te in sawi anga umm

Bang bawlin ka la kal daih dawn a tia. Ni lai ni pawh nomination thu te ni tur mai sia. Member chu ka ni tur lo a tia. Mahse, nomination vawi khatna atangin sai loha member la ni ve duh miah lo. Lu pawh lut ve ka ngam lo kha. Min han khai khin nghal ringawt a. Kei ve chu bang tawh rawh se, rawn zawm rawh se ti chutiang an ti ni chuan ama erawh chu promise han ti ang hi chu a remchang lo. Ti chu min hrilh tho, a fair phang lo. share lo ta ber chu sailo hi member pawh ka la ni duh lo ka hnenah ngei pawh tia pathian ka inla rawn dawn a tia mahse nilai nia thawhtan nia min lo luta nilai nia numi chu lo thu nghal a a chuan

A that dawn lo chuan luh lo. Keini chuan kan lum luhpui tawp mai kan hna dan chuanin ni a hmang turin chu chu a nih phung ania. Tin, amah hian ni kum ah khan Aizawla Millenium Centre bula kan inhmuiin eng tinge kum tharlawm i tum? tia. Chumi tum chuan a.

a ni teh tak em ti nghal mai tur mai kan nei nghe nghe a ah kan lo insem tam ve tawh na te chu thu hran lo ni se party mi thla miah lo a ti mai ang han inruahsan dawr dawr mai la kan nupui fanau ten an awi nuh char char a heng hi kan ni a chu a ni duh loh lai pawhin ni kum sang ni zawm pariat in thlan ah pawh public meeting an nei pawhin thingpui lum tur tak hmel pawh an awm lo a

Ka hmu mai chu ka awm ve ka ti mai a, ni dawn tak chu a ka ti a, thil thla ve deuh a'n ti la, thenin min lo hmu pur a, chuti ka titi vel ka sawi a, a ni tak chu maw le aw ka ti mai a. Aw aw aw. Umm a a nih chuan bial chhung atangin kan bi vel ni tur hi pump a lam dawn lo a ni, chuvang chuan ngaihnam takin i kan thianpheuhina min sawmna pawh kan kai chho ve thei dawn a ni ka ti a. Umm. A a sawma min sawm kan ni a, party kal khawm se ni. Min sawm tak meuh meuh a, kan chhang ngam lawk lo a. Tawpah chuan a chhungkua te khan an inrawn khawm a, in mi beiseina chu han kalpui chin ro le a kan ti ta a, chuta han thlen ta chu a nia. Tin Pu Lalduaman kum thar office hawn nia, Bialmipuiin Hei bial din chak kan nei ve nek nek ta hlawm cheuhah engpawh ni se bial mipui in tling awm ain ngaih chu in ding em em a, tling awm lo ain ngaih chu in ding tawp lo a, mahse tumah vui vai lo ni se tih vawi hnih ngawt ka puang a ni. Chutih chu bial mipui in tling awm a kan ngaih hlen ve ngai nih chu an ti tha leh a, an thar tho a, an hlen leh a ni. Nangmah tho chu? Aw aw, keimah tho chu min hlen leh a. Aww. Kan thian pasai lo hi engmah inhuatna kan nei lo a ki hran daih a. Aww aww aww. Engmah kan karah harsatna a awm lo a chhan chu unit te block te puihna pawh a rawn beisei chuang lo va engmah a khel chuang lo a. Umm. Mahse confidence nei takin a awm thung kha a lo nia za zain kan chiang an ti chho ta zel mai sia. Umm. Kan hawi a. Ka nuih a ta em em mai a lo nia. Din pawh ding duh si lo kha maw? Aw, i ding lo ang tih si. Rawn min pawh fek si loh khan i za za in kan chiang an ti ta zel mai a. Umm. Tunah chu kan unit thu chher lo in ti em em a. Umm. Chu chu a mak kan ti a chu nia. Umm. Tichuan ka luh nu thla hnih dawnah zel vengah hming a lo pe ve ta a. Umm. chu chu a rawn lut ve ta chauh a ni. Member a nih mah daih hian candidate ah hian rupin an ti fel daih tawh a ni. Aw aw aw ni maw? Chu chu kan tan chuan a lungawi thlang ang lo. Lungawi thlang. A tira kan sawi tir pawhin i tun hnu a ka hriat leh dan chuan an lo ti fel reng thung a, kei ding kha min lo dawr vel mai mai ni a hriatna kan nei a, chu chu chu ni tuna thil

Marawh chu mi thei din hmunah chuan kan ding ve ta nih hmel deuh a. Awmzia chu kei mi hi Sailoa chuan kan sawi phui lawm ngah Sailoa hian bial a tling maw tling lo maw i bial an tiang a a vil zui ve tawh dawn lo thei si lova keiin ka vil ve tawh dawn ti ngawt ila kan kir hla emaw Ka nih dawn a, thian dun kan ni a, lam chang mai a lo phir nghal ngawt kha kan hma lam zel tan a fel tawh lovin ka hria a. A inthiar filim zawk kan awm loh chuan Lawi chal pahnih te khawkhatah awm thei lo ni, inthiar filim zawk awm angai ni ka ti deuh ta ni ber mai e. Chu chu a nih loh chuan kan hma lam hun hi a thim vek tawh dawn a, ZPM atang chuan kan MLA ve tawh ngai dawn lo tih hi ka ngaihdan a ni deuh. Aw, a ni tak chu a. Tuna kan zawk vel chu kan hre chiang duh a a. Nia, mi hianin an ris ve nasa a, han insawi thiam vak vak hi kan tan a mawi tawh lem si lo a. Aw aw. Keimahni zpm dampa group lamah te chuan a hran pahin pu lal duh a man bang rawh le, i ding dawn nia tiang hi em em hi chuan min ti lo ve. a bak chu a tul danin ka la sawi ang, a bak chu sawi sawi sawi a tha lem lo tih ang i sawi bawk lo ila tha nge ka ti a, chungte chuan rawn theh darh a, eng pawh ni se a nih na dik takah chuan bang rawh se member ni rawh se min ti sek sek a ni. zawk a fer mai chu aw a lo fer loh em a ni chu sai lo a ding tura duh loh pawh an din tir daih a kan duh ta aw teh reng mai aw helai hi a ni aw aw pawh chuan kan la ngawi thei tho va pawh chairman a tei awm ang a min ti a a ni teh tak e kan awm thei leh lawm awm a ni mai lawm.